Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi weSvondo 17 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau norurimi rweChishona. Regai tisapedze nguva sezvo nhasi kune nyuzi dziri kutapira dzoga dzoga. VaMnangagwa munhu ari kunzi ari very very coward ane udyire nekunyepa zvakaomarara. Pavhidhiyo yatichakupai VaMnangagwa vari kunzi vakabvumirana naVaChiwenga kuti vachavapawo one term votongawo nyika. Regai tinzwe zvizere kubva kuna VaJim Kunaka.
Mnangagwa is somebody ari very coward. He's a liar. kana vanga vakawirirana nageneral uh, eh, constantino guveya chiwenga ya kuti ndichakupawo five years dzekutonga ini ndichaita five years what makes him to change today kuti haachatodi kana nekumupa five years wekuti achitonga he must owner zvaakapromisa kuna general uh, chiwenga kuti ndichakupawo five years there's no need kuti vaende kucongress achiti ed fe 2023 what for
mazvinzwira mega zviri kutaurwa pano regai tipinde pane imwe nyaya zvakare pane nyaya iri kunetsa mubato rezanupf zanupf iri kutungamirwa navamunangagwa iri kunzi haisiriyo zanupf original izanupf lacost zvichireva kuti pava kuda kumutsidzirwa rimwe bato riri kunzi ndiro Zanu PF original. Vachitaura, VaJimmy Kunaka vakamirira vamwe vavo vose avo vari kukwezvwa kuti vabve kuZanu PF Lacoste yaVaMnangagwa vauye kuZanu PF original vanoti.
We therefore give the message to all Zimbabweans, including students, farmers, miners,

Iyi ivideo audio yatakupai kubva kumusangano wakaitwa nevari kuzviti ndivo maZanu PF original. Vachitaura VaJimmy Kunaka vayambira VaChristopher Mutsvangwa kuti vasadzokorore zvakare kutaura zvavakataura zvokuti mauto anotsigira Zanu PF. Regai tinzwe VaJimmy Kunaka vachipa yambiro iyi. Zvimwe zvinhu macomrades, we need to remind

by a finger mashoko avamutsvangwa avakataura ekuti zanu p f lacoste inomira nemauto ngaasamadzokorora next time mauto ndeyevanhu vezimbabwe and

Kabau. He must desist from that habit all the time whenever he addresses the nation.
Avo ndivajimi kunaka vanga vachitaura vachikurudzira vatsigiri vose vari kutevera ZanuPF iri kutungamirwa naVaMnangagwa kuti vasiye vauye kuzojoina ZanuPF Original iri kufungidzirwa kuti ichange ichitungamirwa naMai Grace Mugabe pamwe chete naVaKasukuwere. Zvisinei nezvose izvi zviri kurongwa neZanu-PF Original zvokubvisa VaMnangagwa pachigaro, nezuro mweya wechiporofita wekuchechi yekwaMarange wakazivisa kuti VaMnangagwa hakuna munhu achakwanisa kuvabvisa pachigaro chavo. Regai tinzwe mweya wekuchechi yekwaMarange uchitaura. Ari ikoko ikoko kuno kuponesai ndechokutanga chechipiri hapana anokubvisai chigaro chenyu africa mutumwa noa unotaura ndougera apa uyu chamunoda chese purezidenti chinowanika ipapa rugare ngaro kune rugare kuno anotenda chakunetsai muri kumba kwenyu chese ipapa pachiripo ipapa Fara kwa apostol. Ndoda kutanga ndaenda padenda reCovid. Mweya wake hapana nokubvisai pachigaro chenyu president. Muchatonga nekusingaperi peri. Uyu mweya wekucheche kwamarange wazivisa zvimwe zvinhu zvingazvisiri kuzivikanwa nevanhu. Mubepanhau reThe Standard mune nyaya iri kuti mapurisa ari kutatarika zvakare pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekujegera mune zvematongerwo enyika vachiita basa rokusunga pamwe nekuvharira nhengo dzebato rinopikisa reCC dzinenge dzichinzi dzakapara mhosva dzezvematongerwo enyika dzokonzeresa kusagadzikana munyika zviri kunzi kana veZanu PF vakapara mhosva dzakangofanana nedziri kupomerwa vanopikisa Zanu PF iri kuonekwa seisina chayapara. Svondo rapfuura mapurisa akaramba kuburitsa zviri kuferefetwa panyaya yekuti nhengo yeZanu PF VaAbitoni Mashayanyika vanova bhishopu wechechi Habakuki, Apostolic Faith Mission kuMberengwa, apo vakabuda pachena vachikurudzira vatsigiri veZanu PF kuti mutungamiriri weCC VaNelson Chamisa ngavaurayiwe. Mutauriri wemapurisa kuMidlands, VaEmmanuel Mahoko, pavakabvunzwa nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati mubvunzo uyu bvunzai Mutauriri mukuru wemapurisa vaAssistant Commissioner Paul Nyathi vachipindura vatori venhau mukuru weZanu PF avo vakataura kuti VaChamisa ngavaurayiwe vanoti havafi vakasungwa nemhosva yekutyisidzira kuurayiwa kwemutungamiri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change, CC, VaNelson Chamisa nekuti ndiyo language yezvematongerwo enyika kubvira vachiri kuhondo. Mutungamiriri weCC Coalition for Change CC VaNelson Chamisa vasarudza nhengo dzeparamende dzichazeya zviri kuitika mumapazi ehurumende akasiyana-siyana. VaChamisa varambawo mashoko ari kutenderera ari kutenderedzwa nevanhu okuti zvavakaita kusarudza nhengo dzavo idzi ishadow cabinet yavakagadzira munyika vachamisa vanoti basa revanhu ava nderekuruongorora zviri kuitwa nevakuru vehurumende yezanupf vobuda neurongwa huchatevedzwa nebato ravo kana rava kuzotonga Mapurisa aramba mashoko akabuda atenderedzwa munyika achiti kune zvombo zvehondo zvakawanikwa zvakapinzwa munyika zvisiri pamutemo kuwest nicosan section kumatebeleland south mutauri wemapurisa ponyati vakatura gwaro ravo nemugovera vachiyambira veruzhinji kuti vasateerere mashoko aya nekuti manyepo ari pachena VaNyati vatiwo mapurisa ari kuferefeta kuti ndiani akatanga nemanyepo awa. Manga makateerera kuJolas YouTube channel apo patinenge tichikuverengerai zvinenge zviri mumapepanhau. Tinoti kuverengwa kwezviri mumapepanhau anhasi kunoperera pano. Ndini wenyu mukoma Jola ndanga ndiri kupakururai nhau dzinodakadza. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata payoutube channel yedu ah, mosubscribe ipapo subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisanete musakanganwe zvakare kuti tine whatsapp group redu rakapenga rinodakadza rinonakidza kupfuura zvaunofunga number dzewhatsapp dzinoti plus 263 775 934 930 Tinoti chisarai nomufaro tobatana mangwana zvakare.